Хәтта өстәлләр чыгарып шунда язып куйганнар. Гереш ясак дигән, no enter дигән. Рымда гарәпчә дә язып куйганнар. Монда бер капка, тегендә тагын бер капка. Өстендә тимер чыбыклар. Ярамый, ярамый, ярамый. Анда тишек.
Мин аңламыйм, нигә монда керергә ярамый, ә менә булар Ачык кулланышта шулай дияйек инде. Коймасы булса да, монда барыбер болар беренче чиктә чикләнмәгән. Трансформаторлар бөтенләй тышта тора. Беркем сакламый.
Син беләсеңме, минем бүген бер генә видеомда юк синең тавышсыз, бер генә абсолютно. Бөтенесендә дә синең тавыш бар. Алар бөтенесе чипированный. Остров, значит, находится под контролем. Каждая корова, каждая кошка. Моныкы бармы менә? Э, кусатмыйм, я тут улышым. Болар бөтенесе дә Истанбул итләре санала бит инде. Адалар Истанбул санала. Монда сыер да бар хәтта. Сыеры бар. Үгезе дә бар. Тегендә аты да тора. Бу кетәклек ахрысы. Бу ягында кетәклектер мөгаен, әнә тегендә берәр кеше яши торган урыны да булырга мөмкин. Ну, знаешь, это говорит о том, что в Нью-Йорке вообще шикарно и хорошо. Истанбул уртасында трущоб бар, алайга китсә. Уй, уй, уй. Анда бөтенләй ярым ишелгән өйләрнең бер ягын дивар урынына калай белән каплыйлар да шулай яшиләр. Кыш көне ничек туңып үлмиләрдер алар анда. Ну, яшәп яталар. Карак кәҗә бу. Юк, сарыкныкы. Сарык бугы, монда димәк сарыклар да бар. Монда бүтін бүтін түр хайван бар монда. Истанбулда булмаган. Дознаватель покажи.
Әйе. Авыл баласы. Монда кәҗәләр дә булырга тиеш. Ничего не напоминает из американских фильмов.

Утыр да киттек иде. Тавыклар яши, но там еще... Юк, бу турист тавыклар, Мексикадан килгәннәр. Кисик грустный стал. Был супер хорошо. Менә яп-яңа такталар, монда димәк төзелеш бара. Димәк яңа өйләр төзиләр. Бу хәерчеләр алар бөтен җирдә дә бар. Наверное. Син Истанбулда трущоб күргәнең юк. Районын эләктем аның трущоблы. Ишеле беткән псиләре кап-кара җин кебек. Балалары җыртык киемнән йөри. Мина дисә монда басым бер 4-5 атмосфер. Син моны ачсаң шып китәсең су белән бергә. Сон бездә дә монда әйберләр бар бит инде. Юл кырыена әйбер түгел дигән.
Тут так квадратуры.
Тышкан тотканмы? Кәлтә яланы.

Ну ладно, ладно. Вся мотивация.
Доброго. На. Молодец. Болдырасың. Бишбал, оннан. Менә оларның коймалары биек, кара. Коймалары түгел, алар иләре тоже биек. Ә, баскыш искә менә. Барыбер инде коймалары да биек. Кеше керерлек түгел. Күпме сикерсәң дә барып җитә алмыйсың. Монда теге таяк белән сикерергә кирәк. Яки таксидагы кебек. Ошай басасың. Аңладым. Монда матур өйләр бик күп. Бай яшьләр күренеп тора. Берсенең монда бөтенләй каланчасы бар. Килергә куркыныч байларга. Атырлар да бетерерләр. Хилләмәсләр дә. Борылып та карамый.

Баскыч астында тәрәзә ясап куйганнар. Сәлам сезгә, сәлам безгә. Яртысы нормаль. Яхшы халәттә, икенче яртысы беткән. Ничек шулай иттереп яшәп була инде ла? Бу яртысы ишелеп төшсә, бысы калмый бит инде.

Вот это контент, ләкин менә моны күрәсеңме син? Шуңа күрә төшер. Мин рөхсәт итәм. Это штука нелегальная.
Анда или анда? Монда.
Ну, белеп әйтмим, ләкин шунда. Иң мөһиме аны белгән кебек әйтергә кирәк. Кеше шуннан соң ышаначак. Һәм синең арттан бараннар сиңа шулай иттереп. Телләрне булар юкмы икән?

Хәер, размерына карыйбыз. Миңа дисә нормально булачак. Ул шундый гына күзлекләрне. Менә бу сәңә белән. Исә миңа булачак. Вай, вай, вай. лицо, всё к лицу. Сиңа күбрәк туры килә бусы, шуңа күрә ансын ал. Мин бусын алачакмын. Тукта, тукта, тукта, тукта. Хәер, мин блогер. Мин блогер хәзер. Менә, менә, менә. Эшли балык икмәк. Ничә грамм икән бу? Ничә грамм бирәсең бер? Зайка.
100

Кара.
Слушай, Кара. это я, получается, намного больше дала, чем ты. Әйе.
Шөһе. Булды үзгәртә алмыйсың, мин бишне бирәм. Кара һәм кылчыклы балык эләк төмә. Башында кылчыгы юк, аннан соң азагына гына кылчык бар икән. За того, то, что меня никогда не считает. Ике ярым бал кылчык өчен. Булды. Булды хәр, иң мөһиме табасак бәдрәф табырга да, кулларны юрга да. И? Эй, Алла. алга тегене таба. сәгать ярым кайтасың аннары соң иминүнүгә хәтле бер сәгать аннары соң өйгә хәтле тагын сәгать ярым аларның иякләре беләсеңме менә нормальный кеше чыгып утырмаган кебек ничектер менә һавада асылынып торган кебек алар бит гел диләр шул хәле гел диләр алар әмма әйтерсең иякләре урынына чыккан кебек аларның үтерәләр без аңлавыбызча бу соңгы көймәдә кешеләр муеннан булачак шуңа күрә урын булмаса Артына ябышып барасы булар ахрысы. Сервис. Вошпи, вошпи.
15 тә дигән, кошан китсәң дә ярый. Юк, бу бүтән киме. Шундыйрак ләкин бүтән. Безгә икенче киләчәк. Юк, бу шул инде. Без шуның белән китәбез хәзер.
Башта бер-ике кадр төшерәм дә менә мондагы гүзәллекләрне. Менә безнең тагын бер блугер. Миннән дә олуграк ахрысы. Төшерә дә төшерә инде, миңа гына күрсәтми нәрсә төшергән. Нәрсә монтажлап бетерер? Домой, домой, домой, домой.
Өйгә кайтудан болай шатланган кешене күргән юк әле. Монда икенче катында да утырырлык, ә? Драйверда күренмей бит. Сиңа юк. Без монда сыябызмы соң? Без монда сыймыйбыз. Кара карага контент булачак, без монда сыймаячакбыз. Түбәне кырып китәчәк. Монда сыя инде. Шәп. Бер 70 сантиметр Кала. Биегрәк булса, яки көймә эз генә җиңелрәк булса, өскә күтәрелер. Там кабриолетта әйләнер. Кызык булыр. Әнә? Кызык булыр. Кызык булыр. Көндез кызу, тирләп йөрисең. Просто чыгып, шыбырдап. Кичкә салкын. Нинди шәһәрдер ул? Бу юлы син сау бул, Ашайда. Тугта, мин кая белим нәрсә әйтергә. Живите хорошо. И сезгә дә телибез. Бу җирләрдә булып кайтырга. Видеога лайк куегыз да. А может и куймаска дагы. Хамни, хамни, хамни.
Чисто мин советую куймаска. Дустыңа да җибәр бу видеоны, яме. Ул да дизлайк куеп китсен әле, яме. Һәм каналга язылсын.